makadini sanibonani tinofara hedu makadiwo profeti
kwamuri kubva kwakamira sei
tafambirawo dambudziko profeti dambudziko nderei
dambudziko rangu nderekuti Ndine vana vangu two. Vana ava vanopota vachivhunduka especially kuma 12 half past 12 dzemanheru ega ega every day saka handani nguva ndichimbofambawo zvangu ndichida kuedza kuti ndibatsirike asi haa zviri kuramba saka ndamboti ega ndimbouyawo kunoku ndibatsirike mati vanopota vachidi vachivhunduka
vachichema zvokutoti haa handitombonzwisisa kuti zvinenge zvichimbofamba sei vanopota vachivhunduka shuwa oright munoshanda kupi mimi
okay uh, inini ndinoshandira kumochari ndo kwandinoshanda
mune muchiita nezvei kumochari okay kumochari ndinoita basa rekudresa vanhu vanenge vashaika vevani allright sure mari mari inoda kugamuchira yatinenge tiinayo haizofa yakakwana zvizhinji zvinobva pakuda mari okunenge kusuke kutandeni mali kuda mari zvakapfuurikidza Ukuthanda imali okudlulisele. Ndo panobva zvizhinji. Ikho kusuka izinto eziningi.
2400 yamakapiwa gore rapera yanga iri yeyi okay.
ya yeah, shuwa prophet tarangarira eh, manga muri muna january ndine mukomana wandakageza ainzi john Saka chakaitika ndicho tamugiza kwakazouya amai amai vababa wake mukomana anga ashaikwa saka chavakakwanisa kuita ndichoti vakataura vachiti ivo vari kuda mvura yemwana yemuzukuru wavo nekuti vane chivanhu chavaitarisira kuti ivo vanoita musha mavo saka ini ndakatombozviramba zvenguva ndikati ha zvamuri kundiitisa izvi hazviite ndokwanisa kuzongodzingwa basa saka vakatombotanga shuwa vaburitsa 1000 ndobva ndatoramba zvakasimba ndobva vachizoburitsa iri 2.4 saka kutaura chokwadi e, nemaomero akaita zvinhu ndakazongotambira zvimwe zvezvo kuti hapana zvandaita plus zvakaoma profeti saka ndo pandakazovapa hai chokwadi
vabereki vemukomana uyu vakaenda kwavakaenda vakati tira kugadzirirwa guva remwana wedu kuti wese ane chekuita nekufa kwemwana wedu zvimuwanewo saka every day half 12 iyoyo yeusiku vana vako vanotomuona saka vachivhunduka
zvamataura zvisi chokwadi ndakatombozvibvunzawo kuti ko indava saka ndakatombofungira kuti pamwe vada kuedza kufambirawo nemvura iyayi yekuti pamwe vada kutsvagurudza kuti chii chakaitika ndakatomboramba but apropeti nemaomerwo anga akaita zvinhu ka
do good don't just do things because you need money do good things to get clean money mari kune imwe yakasviba koita imwe yakachena saka haingosi mari chete yatinofanirwa kufarira tinofanira kufarira mari yakachena imwe mari yakasviba kana ukatengerwa dhiringi so unodzipwa naro because mari yacho yakadini yakasviba kana ukawaka imba so madzikirira ega ega because mari yacho yakadini malingcolile tsvagai mari yakachena tingani mali enhle panodiwa mari yakadii kufunakala imali elungileyo
usiyane nazvo izvozvo wazvinzwa ka kutenda profeti eh, usiyane nazvo ndichakunamatira ingodzidza kurarama nezvauinazvo hatisi tese tinofanirwa kurarama

tese tinoda kubva kwamutare senzu duvo lokuti Tororarama sonke kuBhorodi. simunxwatsho emutare ipapo hapasi kufamba zvakadini khona apha uhambi kuhle
unogona kutorarama kwamutare zvakanaka ukatoaka imba yako yakanaka kupfuura dzese dziri kubhorodhero gutsikana kumele ne- usuthise nepauri Lalapo kona kona.
Haleluya. Uyai ndikunamatirei.